Ah, njĩtagwo Daniel Gĩcũhĩ na ndĩ mũini wa nyĩmbo cia kũgoca mwathani na ngũinĩire rwĩmbo rwetagwo ihoya.

Nĩ kũrĩ mũini ũngĩ twetigĩrĩte mũno twatĩĩte mũno ũgwĩtwo Paul Njoroge nĩ wa itũũra rĩa gũkũ Ndenderũ. Nĩ kũrĩ mũini ũngĩ wĩtagwo Annie Thuo, Annie Thuo twagĩtũũraga nake kanitha wa Mwathi, ndakĩrĩ Vice Chairman wao, nĩ egũkĩririkana mahinda macio ma kanitha wa kũrĩa kwa Bishop Margaret Wangarĩ, matukũ marĩ mega mũno. Na nĩ kũrĩ ona mũini ũngĩ njorua mũno mũno mũno, kĩhumo gĩake nĩ gũkũ itũũra rĩa Ndenderũ ũgwĩtwo Royce Kim. Arĩa matoĩ Royce Kim, Aah nyina aimĩte haha Ndenderũ, na by the way nyina wa Lois Kim nĩwe first born witũ, nĩ my sister, koguo Lois Kim no anjĩtire ndĩ mama we. Koguo itũũra rĩrĩ na iria ingĩ ingĩ ingĩ maimĩte gũkũ itũũra rĩa Ndenderũ, tondũ gũkũ nĩ rwĩmbo tu, nake Ngai agagĩtuonekanĩra. Na ũndũ ũcio nĩ njokagĩria Ngai ngatho mũno, tondũ ona kiugo kĩa Ngai kĩrĩa gĩatũkinyĩrĩire, nĩ gũkorwo twĩna neighbour haha, mũndũ ũgwĩtwo Bishop Margaret, Ndirikanaga tũrĩ anini no nginya tũngĩambatire karĩma ke haha nĩgetha mũrekio kana kũrũgia mwaka ndwarũgĩkaga tũtathiĩte kwa mũndũ ũgwĩtwo Bishop. Bishop Ngai akũrathime mũno. Rĩu twĩ haha nĩ ũndũ wa gũcokeria Kameme ngatho especially Kameme TV nĩ ũndũ wa rũgano mara highlight re rwa mũndũ ũgwĩtwo Peter Mũngai, ũini wake, kũrĩa atũraga na ũrĩa aikaraga. Nĩ ũndũ wa gũkorũo andũ makĩũrĩrĩria Mũngai atũũraga kũ na ũrĩa mangĩmũkinyĩra nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa mareretheirũo nĩ Kameme TV, nĩkĩo tũrenda gũkũrehera mũthikĩrĩria, mũndũ ũgwĩtwo Mũngai, nĩgetha ũmũmenye wega, nawe wa Mũi ũmũririkane, na ũmenye atũũraga atĩa.

Aah, nĩ ngũririkana ũkĩina rwĩmbo rwaku kĩndũ 1997 tũgĩcemania harĩa Shimba. Na noguo wacokire nawe ũkĩina. Ĩĩ, nĩguo ndacokire ngĩina. O ũkĩ. Rwĩmbo rwetagwo Tũkũrorana Kũ. Tũkũrorana Kũ. Nawe ndwakĩringithĩtie wara wa ngoma? Na nĩguo Rĩu. ũngĩcaragia caitani mũno. Ĩĩ, nĩ ngũririkana ngĩkũria nĩ ndendaga kũ backwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Mary Gĩthĩnji na Sarah Kei, Nĩguo. na wa, ũkĩnjũria nĩa mara back. Ngĩgĩkwĩra nĩ mĩrĩ gĩthĩnji na Sarakei, ũkĩnjĩra mĩrĩ gĩthĩnji nĩũmoĩ mũno na nĩ andũ ega, tondũ nĩo makũinithĩtie, na nĩwainithĩtio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Paũlũ Njoroge, nĩo makũmakĩte. Kwoguo Ngai agĩgũteithia mũno, rwĩmbo rũgwĩtwo Wara wa Ngoma nĩrwahitire mũno mũno mũno mũno. Nĩngũririkana nginya Joy Bringers nĩrwarehagwo ũka perform wega mũno. Nĩngũririkana nginya crusade twarĩ kĩno kwa pastor Kamwaro. Warũgama harĩa no ngemi na ndũhiũ. Hĩndĩ ĩyo niĩ ona ndiakĩhũhagĩrĩria na tũkũrora na kũ nĩingĩakĩonekanĩire group ĩrĩa yakĩ performaga harĩa. Hĩndĩ ĩyo mwĩna Arecho Njeri, nĩngũririkana Arecho Njeri, Paul Njoroge na kanda ĩno yathire Germany ĩtagwo atĩa? Elly John. Elly John. Nĩũririkanaga mũkĩ perform? Ngai nĩ akũhũthagĩra na, na njĩra nene mũno. No he rwĩmbo rũrũ rwaku rwĩtagwo wara wa ngoma. Uh, wara wa ngoma nĩ watharĩkĩire ngoma na njĩra ndikĩru mũno. Na nĩ ngũririkana hĩndĩ ĩyo mũngai watho ma buru kanitha wa full gospel full gospel kũrĩa banana wĩ mũndũ mũrikĩru mũno mũndũ warĩ na riri mwanake warĩ mũrũngarũ mũno mũno mũno mũno Makĩria. na nĩ wandathimaga mũno Amen. nĩ ngũririkana ũkĩina rwĩmbo rũu rũra wa ngoma rĩ he mũtharĩkĩre watharĩkĩire ngoma Ĩĩ. na ngwĩciria ngoma rĩ Ĩĩ. ah, nĩ aiguire ũru Ndakenire. Tondũ ta rĩu ta tũhe ta tũhe ũhoro wa rwĩmbo rũu mũndũ hanini angĩkũria, "Ah, hĩndĩ ĩrĩa ndecirĩtie ũhoro ũyũ rĩ Nĩ kũrĩ hĩndĩ ndatũũraga gĩthaka-inĩ, ngararaga mũtitũ na nyamũ, ngĩthaitha Ngai nĩgetha anyumĩrĩre. Na rĩrĩa anyumĩrĩire ndĩ kũu gĩthaka-inĩ, akĩhe ũhoro wa wara wa ngoma, ngĩgĩtaarĩria, Nĩũĩ nũũ ũtũmaga wĩke ũũ? Nĩ ũyũ. Nĩũĩ nũũ ũtũmaga wĩke ũũ? Nĩ ũyũ. Nũũ ũtũmaga wĩke ũũ? Nĩ ũyũ. Rĩu nake hĩndĩ ĩrĩa thutha wa ituĩka rĩu rĩekĩkire-rĩ, Ũgwĩciria mũndũ ũcio ũcambĩtio ũguo-rĩ, anakorwo no mũndũ kana Shaitani-rĩ, angĩcemania nawe handũ keheri-inĩ nduma-inĩ-rĩ, angĩgwĩka atĩa? Kuuma hau nĩakĩnjemire na akĩngũtha igũtha rĩarĩ iritũ mũno, rĩrĩa rĩanguraririe na gĩkĩnjĩkĩra kĩrema itakariganĩrũo, tondũ nokĩo gĩkĩgĩonekaga ũmũthĩ. Nĩkĩo ndekorire ndĩ mũtũrĩre-inĩ ũrĩa ngoretwo ndĩ thĩinĩ waguo, ngĩkora nĩndanyarirĩka nĩ ndanjia gũtonyerera maũndũ marĩa ndathũire, njia ndanjia kũnyua maũndũ marĩa ndacambĩtie, njĩkoo nĩ ndatonyana na maũndũ na iũndũ. Na tiga nĩ tha cia Ngai, tha ici ngĩrĩ nda ya mbĩrĩ, ngĩrĩ nda ya mbĩrĩra, no tha cia Ngai itũmĩte nginye ha? nginyĩte haha. Thutha ũcio... Kwa ihinda nĩ ndacokire ngĩgĩcamania na kĩũndũ gĩkĩ mhm. kĩrĩa kĩandonyereirie mũtino ũyũ. Ũtarĩ ũrakinyĩra ha kĩũndũ kĩu rĩ, he rwĩmbo rũngĩ ndendete mũno ugaga gũtirĩ kĩhoto nĩ mũhuro wa riũa gũtirĩ kĩhoto mũhuro wa riũa gũtirĩ kĩhoto tondũ thamaki iria nene irĩaga o tũrĩa tũnini Nao Kĩrĩa- andũ mendaga o kũhinyanĩrĩ. kũhinyanĩrĩria kĩrĩa gĩatũma ngũ- ngũcokie rwĩmbo-inĩ rũu rĩ Ĩĩ. tondũ mahinda-inĩ macio wain- wainaga rwĩmbo rwa mũhuro wa riũa gũtirĩ kĩhoto rĩ Ĩĩ, eh, ũmũthĩ ũyũ rĩ ĩĩ, nĩ taguo rwĩmbo rũu rũrahinga Nĩguo. nĩ kũguũrĩrio waguũrĩirio ma- mahinda megũka ĩ kana nĩ atĩa wonete nĩgetha wone ũkinye handũ uge mũhuro wa riũa gũtirĩ Gũtirĩ kĩhoto kĩhoto. thamaki iria nene irĩaga iria nyi nyinyi. nĩ a- nĩ a- kana no rĩ- ũrĩa gwathiaga hĩndĩ ĩyo rĩ Noguo kũrathiĩ matukũ maya. Aah reke njuge no taguo kwarĩ, na rĩu nĩ gũgĩkĩrĩrĩirie mũno. Tondũ hĩndĩ ĩyo-rĩ, ihinda-inĩ rĩu ngĩina rĩ, ũmenye wathiĩ gĩthaka-inĩ, Ngai nĩ akumagĩrĩra agakwĩguũrĩria. No akũhithũrĩrie maũndũ marĩa ũtoĩ ona ũtekũmenya. Rĩu hĩndĩ ĩrĩa niĩ ndainire rwĩmbo rũu-rĩ, rwĩmbo rũu ona nĩ rwatũmire... CD yakwa yende kũbanwo nĩyo yatũmire gũtiarĩ CD hĩndĩ ĩyo ũkĩonekana ta waingĩria siasa Ĩĩ, ngĩona ka tarĩ siasa ndĩ nacio ona niĩ ngĩgĩa na guoya tondũ ũthamaki ndi ũrĩa twarĩ nĩ ũthamaki Wakoigio ũrĩa warĩ wakoigio ũteragwo ũtakararagio rĩu nĩ ndarĩ ona guoya ngĩgĩina rwĩmbo rũrĩkũ Nĩguo. ngĩcoka ngĩririkana ngai ndatwaranaga na irimũ na ndatwarana na iguo na iguoya ngiuga ngwaria ma Kaba ngweca matakĩ ngĩkĩanĩrĩra Mhm. na ndũĩ ndĩtũire muoni torĩa ũmĩanagĩrĩ Mũmĩanĩrĩri. ndakĩrĩ ona kĩeha Mũngai nyĩmbo ciaku rĩ nĩ ciarathimaga andũ mũno mũno tondũ mahinda-inĩ macio CD ĩyo yothe ya wara wa ngoma nĩ tuge CD ĩyo yothe Ĩĩ. ũkĩte ũguo nginya mũndũ etĩaga na kĩ Ĩĩ. ĩno ĩngĩ wainire ya mũndũ etĩaga na kĩ Ĩĩ. nyĩmbo icio ciothe gũtirĩ rwĩmbo rũtarĩ rũtendetwo Ĩĩ. tondũ ona o CD ĩyo ya wara wa ngoma he rwĩmbo rũngĩ waigaga ĩ hihi ngagĩkena atĩa Ĩĩ. Mũciĩ mwega wa Zayuni. Ĩ, no ũine kĩbungo Ĩ. kĩu. Kora, ta ina korasi ĩyo. Ĩ, ngagĩkena atĩa mũciĩ mwega wa Zayuni ndahota ndamathia na nda hota mũhianano wayo He rwĩmbo rũngĩ rwĩtagwo Mũndũ Etĩaga na Kĩ. Rwĩ- Rũu naruo nĩruo rwendetwo, rũ- rũ- rũ- rwa- rwokire rũkĩbunja rekondi, rũgĩkwendithia mũno. Andũ makĩenda kũmenya ĩ Mũngai message ici ciake rĩ arutaga kũ? Ta tũhe ũhoro wa mũndũ etĩaga na kĩ tondũ rwĩmbo rũu nĩ rwĩ he mũndũ ndĩronire akiuga athikĩrĩirie rwĩmbo rũu akĩigua kũrĩra. Wa mbere no njokie ngatho kũrĩ mũndũ wĩtagwo Henry Wawerũ ũrĩa wa rekondeire audio CD. Na njoke njokerie mũndũ ũgwĩtwo Daniel Gĩchũhĩ ũyũ rĩu tũraria nake ngatho tondũ nĩwe wa feature video ĩyo thaka ũguo mhm. ĩtũmaga andũ mamĩrirĩrie mhm. ah, ũndũ ũcio no ngĩcokie ngatho kũrĩ ngai nĩ ũndũ ũguo mhm. na thiĩ ndĩmwĩre amũrathime akũrathime na amũrathime wa werũ nĩ tondũ wa wĩra mwega rwĩmbo rũu gĩtũmi kĩrĩa gĩatũmĩte njarie ũhoro waruo mm. nĩ kũririkana kĩbungo kĩoigaga Korodaya mudo neta gesicio e. Ye kuonanagia kĩrĩa mũndũ ekũrĩte, kũrĩ matangĩkenda ciao cionwo-ĩ, na kũrĩ mangĩtũra monanagia ciao, no mũico wa ngũkũ na managu no kĩoro, no kĩoro. Rĩu ndakĩũragia atĩrĩrĩ, mũndũ nĩkĩ etĩaga nakĩo hihi-ĩ, Akorwo ti kumĩrania ngoro na Ngai ũrĩa ũkamũhe ũtũũro wa gũtũũra ĩ arĩkia kuma thĩ ĩno etatũũragwo mũno kana mũherithie nĩ waganu wake. O hau o hau mũndũ etĩaga na kĩrĩ, he rwĩmbo ndendete mũno nawe nĩũĩ, rwainĩte rwa kĩroto Kĩroto gĩkĩ nĩ nyendaga kũ- ta era mũthikĩrĩria atĩrĩrĩ tondũ ah, video ũkoragwo ũkomete wega mũno ta mũndũ warota Ah, nĩ- nĩ kũguũrĩrio nĩ kũrota warotete Ĩĩ, ũhoro kĩroto ũcio nĩ gĩkĩ. mũriku mũno. tondũ nginya ũrĩa mũgonekaga mũgĩtwarana na mwathani rwĩmbo-inĩ rũu Ĩĩ. nĩ wonekaga nĩ karũgendo mwatwaranĩte Ĩĩ. yatĩa gwathiĩte Rĩu-rĩ, ũhoro wa kĩroto ũhoro-inĩ ũcio rĩ nĩ kuga atĩrĩrĩ Nĩ ũhoro mũrikĩru mũno, ona niĩ mwene nĩ remagwo nĩ gũthaũra wega ũrĩa ndonete. Tondũ nĩ kuona ndonete tũrĩkĩtie eh, tu- tumĩte ah, tumĩte bũrũri wa thĩ na twerekeire matu-inĩ. Na tũtanakinya matu-inĩ ngĩona nĩ twakinya rũĩ-inĩ rwa gĩkuũ na tũkĩringa rũĩ rwa na gĩkuũ. ũkĩona rũĩ nĩ ruo rũrũ Ngĩona rũĩ nĩ rũrũ na ngĩthĩnĩkĩra mũno kũu thĩrĩ thĩinĩ wa maĩ mhm. nĩ ruo na mĩnyamaro ĩrĩa ndoneire kũu thĩinĩ wa maĩ ma mau mhm. kuma hau nĩguo ndonire twarĩkia kũringa rũĩ rwa gĩkuo mhm. tũkĩambata tũgereire rĩera-inĩ tũhĩtũkĩte tũkĩhĩtũka matu mairũ kuma hau no ndacokire ngĩkora atĩ Eh, twĩ njĩra-inĩ nĩ twacemanagia na aikari a kũu arĩa mahenagia mũno na magakenga mũno na twĩ njĩra-inĩ twĩ rũĩ tũrĩ o kũu rũgendo-inĩ twĩ rũgendo-inĩ tũkĩambata Ah, nĩ twagĩkinyire handũ kĩarĩ kĩroto Kĩarĩ Hĩndĩ ĩrĩa kĩroto? ndagurumũkire Mm. Ngĩkĩona ndagurumũkire twakinya Zayuni na tũkĩingĩ Mhm. o ndarĩkia gũkinya nĩguo ndonire kiuma kĩroto Mhm. Ah, na he rwĩmbo rũngĩ ĩĩ, ugaga njiguĩra tha ĩĩ, njiguĩra tha ĩĩ, ĩĩ, rũrikĩru mũno mũno hau mwatwaranĩte atĩa na ngai tondũ Ah. rwĩmbo rũinĩte wĩ- warũinĩte wĩ mũrikĩru mũno ndekĩte ũguo ĩ nĩ ndakoretwo ndegeria mũciĩ Nĩwakore, oh, oh, hĩndĩ ĩyo Ndakoretwo nĩwakoretwo ndegeria wegeria mũciĩ. mũciĩ. Nĩkĩo ndaugaga njiguĩra tha, Mhm, tondũ ndanakorwo na mbia nyingĩ, mhm, ngakorwo na mũtumia, Mhm. no makaga gũtu, indo icio ciothe igaga gũtuĩka tha, thayũ harĩ niĩ. Mhm. Nĩkĩo ndahoyaga Ngai anjiguĩre tha, mhm, ahe thayũ, mhm. na ahe gĩkeno. Ah, Thutha ũcio, arubamu ĩyo ya kerĩ, Mhm. nĩyo ndainire kanitha wa Caitani, na ngĩina rwĩmbo rũngĩ rwetagwo Maathani Merũ ma Maathani Merũ Caitani. ma Caitani. Ngĩthiĩ na Rũmĩrĩra. mbere kũmũhinyĩrĩria, Maathani Merũ ma Caitani. na ũmenye nĩ ndamũhinyĩrĩirie, Mm. na mũndũ ũrĩa ũngĩciria Caitani no kuoererwo yoyagĩrĩrwo ũguo-rĩ, Mhm. amwĩtigĩre mũno, Mhm. amenyage ũthamaki-inĩ wake nĩ mũthamaki. Ĩĩ.

ũrĩa mũndũ aingĩraga kanitha wa caitani mhm. hĩndĩ ĩyo na iruminati matiokĩte mhm. ngĩaria ũrĩa mũndũ aingĩraga kanitha wa caitani agĩciragia no ta kanitha iria ingĩ mhm. ambaga gũtwarwo njũĩ-inĩ iria nene kana agatwarwo iria-inĩ rĩrĩa inene kana agacoka agatwarwo Rĩu nĩ maathani- irĩma-inĩ mau nĩ maathani merũ ma Shaitani. Na waiga audio ĩ nyũmba. ĩ nyũmba Gũtirĩ nginya ruoywo video. gũtirĩ ruo video To- Ta ina hanini nĩgetha mũthikĩrĩria aigue rwĩmbo rũu na amenye kĩrĩa gĩatũmĩte. Aya nĩ mathani merũ ma caitani marĩa athanĩte andũ mahĩtithio namo kinya arĩa mamũrĩtwo kũngĩhoteka Amenya ituĩro rĩake rĩ hakuhĩ. Amenya atĩ ituĩro rĩake rĩ hakuhĩ. Ekuuga atĩ andũ makenagio na nyĩmbo iria itarĩ cia kũgoca Ngai wa ma, nĩgetha ona nĩguo na Ngai akĩmarĩria na nyĩmbo, magĩmenya mũigage na gũkenio. A Mwĩroreri kana mũthikĩrĩria nyĩmbo cia mũndũ ũgwĩtwo Peter Mũngai nĩ nyingĩ mũno na nĩ nyĩmbo ciĩ cama mũno. O na tũngĩtinda haha no tũtinde haha. Na he rwĩmbo ndaririkana rwetagwo Gĩthukĩ nĩ kĩhethũku. Initially message ĩno ya Gĩthukĩ nĩ kĩhethũku rĩ, yaumĩte kũ? Itanaria ũhoro wa Gĩthukĩ nĩ kĩhethũku, no nyende gũcokeria mũini mũrata wakwa wĩtagwo Mũigai wa Njoroge ngatho, Kĩgũtha, na ingĩ nyingĩ tondũ nĩwe wa producire album ya gĩthukĩ nĩ kĩhethũku na akoretwo e supportive mũno na njĩra nyingĩ ona thaa ici ituĩka rĩrĩ rĩkoretwo rĩngorereire Ah, ngĩina ũhoro wa gĩthukĩ nĩgetha nĩ kĩhethũku nĩ kwaria ndaragia nĩ kũgeria ndageragia kũriũkia mwĩhoko wa andũ arĩa managa mwĩhoko, ngĩgeria kũmera ũrĩa mũtĩ ũtemagwo, watemwo wĩ ũmwe, hĩndĩ ĩrĩa watua kũhethũka, kũhethũka ona ti gũthundũka, kũhethũka ũtumũkaga wothe. Mhm. ũkahana ta ngaracũ Mhm. yothe ĩgatuĩka mĩtĩ mĩingĩ Mhm. nĩkĩo ndoigaga ngai etha gĩthukĩ-inĩ kĩhethũku Mhm. arĩa matemete mwĩhoko wa gwitũ Mhm. mwĩhoko wakwa Mhm. mwĩhoko wa bamĩrĩ eh, mami na bamĩrĩ yake Mhm. na nyũmba itũ Mhm. mwĩhoko witũ nĩ mũhethũku Mhm. tondũ ngai nĩ arĩ tha Nĩguo. ũguo nĩguo ndageragia kuga gĩthukĩ nĩ kĩhethũku Ĩĩ. na no- nĩkĩo no- kũhethũka nokuo gũthundũka Aca. Gũthundũka-rĩ, nĩ indo igĩrĩ tofauti. Tondũ ũngĩthundũka no ũthundũkire thuna igĩrĩ kana ĩmwe. No kũhethũka, gĩtuthũkaga gĩothe gĩthuki kĩu gĩgatuĩka ngaracũ. Ngaracũ icio igakorwo imĩte mĩingĩ. Rĩu mũndũ ũngĩ nĩ ageretie kũ interpret ũhoro ũcio na njĩra ĩngĩ, mhm. no ũritũ ũrĩa niĩ ndawarĩtie naguo. O ta ũguo waigua mũthikĩrĩria, rũgendo, rũgano rwa Mũngai nĩ rũgano rwĩ kĩeha mũno, especially andũ arĩa moĩ Mũngai, arĩa moĩ hĩndĩ ĩrĩa arĩ kanitha-inĩ, e kũrĩa full gospel, akĩingĩra wĩini-inĩ, na ũguo wothe okĩrĩa twaranĩte wĩini-inĩ nginya haha atuĩka addicted nĩ njohi koguo kĩrĩa gĩtũmĩte tũkorwo twĩ haha nĩ we ũroragia ũrĩa ũngĩhota gũkinyĩra mũndũ ũgwĩtwo mũngai Mũngai nĩ arabatara ũteithio waku. Wa mbere Mũngai no tũkene agĩthiĩ kĩndũ gĩtagwo rehab. Korwo no onekere handũ hega angĩtwarwo rehab, ambe ekwo counselling ũhoro ũcio wambe ũmume, no akene mũno kĩu nĩkĩo gĩkeno gĩake. Wa kerĩ Mũngai nĩ acemanirie na mũtino. O ta ũguo ũrona mĩtĩ ĩno arathiĩ nayo ndathiaga na mĩtĩ, Na nĩ ũndũ angĩthondekwo nĩ kũndũ nginya kũgũrũ kwĩ ekĩrĩtwo cuma. Na nĩkĩo tũkĩte mũthikĩrĩria tondũ gĩkũyũ akiuga kamũingĩ koyaga ndĩrĩ nĩ getha kĩrĩa tũngĩhota we mwenye ũrĩa ũngĩhota gũteithia mũngai we wanarathimwo nĩ mũngai we ũĩ nyĩmbo ciake cia nakũruta harĩa cia nakũruta rĩrĩ nĩrĩo ihinda tũngĩhota gũteithĩrĩria mũngai nĩarabatara ũteithio waku na Haha nĩ hoka twĩ na mama wao, ũyũ ũkuona haha waingĩra nĩ mama wao, na no twende atwarĩrie hanini nĩ getha atwĩre ũrĩa tũngĩhota gũkinyĩra Mũngai na ũrĩa tũngĩmuona. Mama wao karibu. Weka wega nĩ wewe ĩka, tondũ mũndũ agethaga kĩrĩa ahanda, ndũngĩhanda mbembe ũkagetha

Na nĩ nyinĩte rwĩmbo rũu na Mũngai Peter Mũngai wara nĩ wa my sister ndĩ mamawe. Na Mũngai ta ũrĩa mũĩ nĩ akoretwo arũĩte mbara nene mũno agacambũrĩra caitani na njĩra nene mũno. Ngoma ndaiguire wega nĩ agerire nake kũ fight back na agakorwo e in state ĩrĩa mũramuona nayo agakorwo e addicted na agacoka agatũngana na mũtino. Kĩrĩa ingĩmũhoya nĩ mũndũ wothe ũngĩhota gũteithia Mũngai amũteithĩrĩrie ta ũguo mwaigua ũcio waria mbere tondũ Mũngai nĩarabatara ũteithio either athiĩ rehab na acoke ateithio ũrĩa angĩona harĩ ũndũ egũthiĩ gũthondekwo magũrũ tondũ nĩagĩire na mũtino. Tondũ angiuga nĩ kũnyua njohi hĩndĩ ĩrĩa ambĩrĩria kũmĩnyua Aumaga nyũmba thaa ikũmi na ĩmwe cia rũcinĩ na arĩcoka irabu ciahĩngwo. Niĩ rĩu nĩ niĩ ngoragwo ndĩtegemeire, rĩngĩ ngaruta gĩbarũa kĩa mũkawa, heagwo ciringi magana merĩ ma bĩbute, na rĩu icio nĩwona nĩcio iramateithia kũrĩa, nĩcio kũrĩha nyũmba, rĩu thaa ici kũhana ũguo kũhana, tũikarĩte twetereire Ngai. Mũndũ ũngĩenda kũmũkinyĩra no atũmĩre namba ĩno yakwa na nĩyo 0721 705528 ĩyo nĩyo namba yakwa na ya, e, wahũra namba ĩyo nĩ ũkũmũkinyĩra ũrĩa ũrenda wothe nĩ ũkũũnyita ngai akũrathime ũgĩthiĩ kũmũteithĩrĩria Mũthikĩrĩria rũgano rwa Peter Mũngai nĩ rũgano rũnene mũno, rwĩna kĩeha na rwĩna maithori. ũrĩa anatungata Ngai, ũrĩa anarũa na ngoma, na rĩu nĩwe wĩ situation ĩno. Rĩu niĩ ũrĩa ingĩkwĩra mũthikĩrĩria kana mwĩroreri, makĩria ma maũndũ marĩa mothe, nĩ tũraba nĩ arabatara mahoya maku we. Tũngĩkona Mũngai akĩrũgama njukua-inĩ kana pulpit -inĩ akĩhunjia kiugo kĩa Ngai, kana akĩgoca Ngai ũrĩa agocaga, no tũcokerie Ngai ngatho, na igũrũ no rĩkene mũno mũno mũno mũno. Tondũ ũririkane, Kĩrĩa gĩtũmaga ngoma arũe na kĩheo kĩa wĩini nĩ gũkorwo caitani we mwene arutũrũrirwo matu-inĩ. Na kũrĩa matu-inĩ ũngĩthoma rũgano rwake arĩ mũini mũno. Nĩkĩo wona anaharũrũka gũkũ thĩ nĩ akoragwo na wĩiru mũno nĩ ũndũ wa kĩheo kĩa wĩini ta gĩkĩ kĩa Peter Mũngai agĩkorwo akĩrũa na caitani. Kwoguo igũrũ rĩa maũndũ mothe... Akĩbataraga ũteithio waku, nĩ arabatara mahoya maku mũno mũno mũno mũno ma kũmũtirĩrĩra na ma kũmũrũgamia wega nĩgetha ahote kwĩhanda wega na ahote kũrũthiĩ rũgendo. Tũngĩgathiĩ matu-inĩ, tũkonana matu-inĩ twĩ hamwe, no gũkena tũgakena na tũcokerie Ngai ngatho. Kũguo nĩ ngwenda Peter Mũngai oerere hau nĩgetha atũhingĩre na ciugo cia mũico. Wa mbere nĩ ngũcokeria Ngai ngatho ũrĩa ũheanĩte kanya ta gaka, njokerie Kameme TV na Kameme Radio ngatho, njoke njokerie Gĩchũhĩ ũyũ Daniel mũini mwenzangu na my uncle mũini mwenzangu David Mungai nĩ tondũ wa gũthĩnĩka na niĩ. na kũrũmĩrĩra ũhoro ũyũ na kũ highlight. Rĩu ngũkiuga nĩ ngatho kũrĩ nginya ũcio mwendi, mũndũ wa wendi mwega, ngĩhoka atĩ nĩ ekũnyitĩrĩra na arũgame na niĩ ihinda rĩrĩ rĩakwa iritũ. Nĩ ndakena na nĩ ndoiga nĩ thengiũi na advance. Ngai amũrathime.

Ngiunwo thimo ngĩnyũrũragio, mami wĩ ithaga rĩakwa, tũra matukũ maingĩ, wendo witũ nawe noguo wiki wathaka, ciana citũ gĩũkei tũgathĩrĩrie mami, tuge nowe maitũ na kĩhoto gitũ, Ngai itũ ya kerĩ na ibũri mathĩna-inĩ. Gĩtũmi gĩa kwaria ũhoro ũcio ndaria na kũina. na kũgweta kũina hau ndaina nyĩmbo ici cierĩ, nĩ tondũ wa ũrĩa mami ona my sister marũgamĩte na niĩ na njĩra nene nĩgetha hote gũkinya hau nginyĩte. Ngĩcokia ngatho kũrĩ arĩa, kũrĩa guothe ndacokia, ndibatiĩ kũriganĩrwo nao tondũ ndĩna thiirĩ wao wa ngatho. Ngai aromarathima.